Jackson mondo itimi bu luoka mondo many kaka ubro luoka ka. Ani kende kende ng'ama nokelona kong'o mar kibao ni. Ma kong'o mok atigago. Awinjo ka wiya ochwakore nyowuoyo. Koro ne kata sani ok anyal chung' malo madhi aluoka. Chuno nyaka luoka luoka. Gik moko chwanyo chunya ka koro ung'e maber ni kong'o mar kibao ok amadhi. Ma amadhe mana accidentally. Ng'ama nokelo kong'o e dala Jackson. Jackson mowuogo ni nyathini bende dala ka. Ha? Nyathini bende dala ka die. Jackson. Ah, ah.

Nini ukebe? An okebe. Ukebe?
Eh. Nini wuod jokanyo ma kia imiywari magi gik mapek kuomi? Eh, duong' an awa mana e piny Kanyidoto. I- Ija Kanyidoto. Aja Kanyidoto.
To jokanyo yoto gi joma richo gin joma ok adwar ni owuoyo. Un ema ung'e ni kusemayo wamon e gweng' ka. Ma kata nyamiyo min oda ma nyakanyi kela. Dong' wuodu moro ma jakanyi dote mano mano. Ah, kanyido to duong' mano wat dhoot matin ei kanyido to wakanyo. Ano to be wach adier. Eh, To diyweri aywa gi ting'o ma gik molilo. Itimori nade? an e tich.
Ah ah.
Itimo maber an bende. Mm. An dalana ka. Aneno ka in dalani ka. Abilo gigewa makech gi. Eh, aneno kibilo nyakibao ni moro. To bawinjo koseroma. Oromo wiyi.
Adwa mana ni modong' ni adhi akan. Ah, kan modong' no. Kamano.
Kiny ichak iwinj owich. To ng'a mosiemo ni dala ka? Koso in gi wuotho wuotho e mieche? An awuotho wuotho dhoudi matindo gi madongo. Yes. Koro kapon kawuono apo kawuotho kila e dalani ka. Timo maber warwaki. Koro jaduong', Yes. an aja scrap.
Mm. To be jibede gi chumbe chumbe aina moko mating'o kagi. Eh, chumbe chumbe aina miting'o. Eh. Ato jasikrepi yawa, jasikrepi joma osiepega Mm. be kata nyoro moro koka nyocha obiro ka. Eh. Mano okawo chumbe mang'eny kuoma daba. Mm. To chumbe pod adongo.

Tapeli. Eh. Imbi tiye gi gik ma kech mwa pile. Giga tiyo go jaduong'. Kare ok igo e dhok kor achiel. Kik itie mana dhok achiel kende. Yep, ni ng'eyo chikewa. Timu maber. Jaduong' to mele mele.
Winjo komelimi. Winjo komele mele. Erokamano. Mm. Jasikre. Mm. Asegombi ga mondo ibi dalana ka. Mm, to Ne en mole. to pok aneni. Eh. to nyiche chich moro maka. Mm. Omera, mm. nitie koma moro mar chuma natiyo godo kaloro nego rombe ga dhoth. To komno oselal, sani koro dweche ariyo mosekalo. Tiwacho ni ok ibi ga dalana. Ere kaka ing'e dalana ka omera? Ler ane wachni ma omera. Ler. Jaduong', dalani ka akelo chope ni- nikech awuotho e dhoudi matindo gi madongo. To kawuono apok achopo e dalani ka. Eh. Ee, ema koro abiro penji ka be dibede gi chumbe moko mag sikrepgi.
Iwacho ni to ok ineno komano. Ah, komino to ok aneno.
Sawa, onge shida. To be nine kata mana ka ja scrap moro otero kata mana kom machalo kamano kuma ipimonue e skrebugi. Be nine komano kuma? Kuma ilando naneno kuma ipimonue gik moko. Iseneno? Aseneno. Mano ine bende kawe. Mm-mm. Kendo koro in ema ichulo koma. Gima itim, kik wawuo mang'eny. Kik wago mbaka mang'eny. Chung' malo, chung' ane malo. Jaduong'.
Chungi. An be naneno anena kuma wapime chumbego. Ok Mm. ofulo ni an mana kawe. Koro, Eh. onge kaka ang' nang'e adiera mantie ewi wach miwacho. An ang' nakawo wachni kaka in e ng'at mano kawo chumano. Kom nasemanyo ndalo mang'eny kabisa. Kendo nasebedo ka arito jok ma choko scrap gi to itimo maber kuom biro. Koro ineno ndigani, ndigani onge kuma idhiye go jatelo. Kata mana ka rech ema ibiro go ka machalo mek deye mane osenindo 1960 gi, magi onge kuma idhiye go. Nyaka chieng' ma ukelna kombe ga, komba mar chuma nyaka chieng' ma ikelna ka. Koka ibiro kawo ondikgi ka rechegi to gibiro ika. Iwinja? Jatelo gi Ah, wakawo ah. gi pesa mathoth. kata ikawo gi pesa mathoth ambe kom cha nanyiewo gi pesa mathoth akano ni gigi safe nyaka chieng' mukelna komba ok adwa tu koro ing'e ni an kena aol ma ok adwa wach umanya manya dhoma wach kayiem kayiem kayiem ai gika dongo gimitim dalana ka nitiere gi protocols and rules to be followed And in fact, I can't give it. I want to money, I can't tolerate those nonsense. Maybe that I can't quit what I call. Baga give which you moko moyo moyo moko kipara. Lon opato gi weka gi weka. Kendo kik kubishana. Lon opato gi. Omera lon opato bwanne kik anuo gima wachono. Kose luong ni nyathina maduong' obiro konya go lweny. Aluong obiro konya go lweny.

Alawi.
Kumera ida. Ina bro ba kata gi kom mar nyithindo ma bende. Aduogo ni kanye. Iduogo ya? Hmm. Ngoja, ngoja. Mwandu gi te dongo ke odi. Ok iyud mwandu gi makata. Dika besa, weng'eya.